Allahu tebarek we teala nobatdaky juma gününde edýän we etjek taat-u ybadatlaryňyzy, bu günlerde berýän haýyr-hasanatlaryňyzy, edýän haýyr-hasanatlaryňyzy Öz dergahynda kabul eýläp, kyýamat mahşer gününde rahmet edip razy bolup, Pygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň şefaatine nail eýlegen bendelerinden aýlandyrsyn. Bu hergiz Allahu Tagalanyň razylygyna, rahmetine gowuşmaklyk üçin we Pygamber aleýhissalamyň şefaatine nail bolmaklyk üçin şu dünýäde bize näme dogry bolsa, Allahu Tagala şol zatlary bize nesip etsin, Hudaýym. Hormatly musulman doganlar, inşaallah bu günki jumamyzda Allahu Tagalanyň nesip etdiginden inşaallah maşgala terbiýesi barada, maşgala diýilýän zat näme, maşgalada aýal nähili bolmaly, Maşgalada är nähili bolmaly? Maşgala gurlanda nämeler Maşgalanyň gowy maşgala, sagdyn maşgala, arassa maşgala bolmasy üçin nämeler gerek? Aýal nähili duýgularda bolup, nämäni terbiýä almaly? Är nähili duýgularda, nähili pikirlerde bolup, nähili terbiýe almalydygy barada başardygymyza inşallah size wagyz edip bermeklikçi. Edene-de, eşidene-de amal nesip eder diýip umyt edýäs inşallah.

Sadakallahul azim. Aýatyň manasy şeýle, Hemme zat Allahu Tealanyň gudratynda, hökümindedir. Allah islän adamsyna abraý, dereje berer we abraýyň, berekediň, derejäň ýoluny oňa açyp goýar. Allahu Teala islän adamsyna bela-beter, erbetlik, kynçylyk berer diýýär. Allanyň hemme zada güýji ýetýändir. Innallaha ala kulli şeýin kadir. Aýatyň manasynda belli bolşuna görä, Allahu Teala islän adamsyna abraý berýär, islän adamsyna şeref, bereket berýär, abraýyň, şerefiň, gowulygyň ýollaryny açyp goýýar diýýär. Abraý diýilýän zat, maşgalat bu aýaty getirmekligimiziň sebäbi, abraý diýilýän zat, görýäňmi, aýata görä, Allah islänine abraý-şeref berýär we abraýyň, gowulygyň, şerefiň ýoluny açyk goýýar diýýär. Allah kime isleýär? Allah islänine berýär diýdi-de. Allah Allahy isleýäne şony berýär. Allahy islemek näme? Allahy islemek, Allanyň saňa gowy zat şu, şuny et diýip, seň bähbidiňe buýran gowulyklaryny islemek, Allanyň saňa gowulygyny islemek şu. Sen Allahu Tealanyň ryzasy üçin, Eý, şu işleri Allahu Teala maňa buýrupdyr, şu işleri meňe bu dünýäme, o dünýäme maddy-manawy tarapdan maňa haýryma bolansoň şu işleri buýrupdyr diýip, Allahu Tealanyň seniň haýryňa buýran zadyny Allah we üstesine-de şu zatdan razy bolýar, Maňa gowy bolan zatdan Allah razy bolýar diýip, Allanyň ryzasyny gözläp şol gowy zatlara ýapyşsaň, Allah-da saňa gowusyny isleýär-de. Başga aýat-y kerimde Allahu Teala aýdýar, Siziň hiç bir eden zadyňyz, zerre ýaljyk eden zadyňyzy boşuna goýmaryn diýýär. Hökman garşylygyny bererin, jezasyny. Haýyr bolsun, şer bolsun. Şonuň üçin gowulyk etseň Allahu Teala hökman şu gowulygyň netijesinde jennet kyýamatda jennet barmy? Şo jennetden bir kiçijek bir bölek şu dünýäde gowulygyny hem şu dünýäde görkezýär. Şonuň üçin Allah islänine gowulyk berýän bol, siz gowulygy isläň Allahdan we ýöne dille gowulygy isläp hereketde de erbet ýolda gezmeli däl. Dille islän gowulygyňy hakykatdan hem saňa gerekligini subut edip amelde de durmuşda da Herekediňizde-de gowy boljak bolup, gowulygy isläp, gowulygyň ugruna ylgamaly. Ynha, şu bennäme gowulygy dilinde-de isleýär, herekedinde-de şu gowulyk diýip özelenip dur-ow diýip, Allahu tagala saňa şol ýzzaty, şerefi, gowulygy, abraýy nesip edýär we şonuň ýollaryny-da saňa açyp goýýar. Indi abraý diýilýän zat hemişe maşgala bir gerek zat. Maşgalada abraý gerek bolsa, maşgalada agzybir bolmaly. Maşgalaň agzybirligi üçin-de är-aýal öz haklaryny, hukuklaryny bilmeli bolýarlar. Indi şu durmuş, maşgala diýilýän zatlarda Pygamber aleýhisselam näme diýipdir? Iza marartum bi riýadil jenneti farta'u. Pygamber salam aýdýar, Her wagt jennetiň baglaryndan geçip gitmeli bolsaňyz, boş geçmäň, dadyp geçiň diýýär. Her miwäň özüniň bir tagamy bardyr. Şol şol tagamdan sizem dadyp geçseňiz, ahmyrda bolmarsyňyz. Eger datman geçseňiz, ahmyrda bolarsyňyz diýýär Pygamberimiz. Indi şondan nämäni kast edýär? Pygamberimizden soraýarlar, ýa Resulullah, şu dünýädäki jennediň baglary nämelerdir? Jennediň baglary diýip nämä düşünmeli diýýär. Ol bir wagzymyzda Jennediň baglaryna baryň-da, baglarynyň miwelerinden iýip duruň diýip, bir hadys aýdypdy. Onda ola, O jennediň baglary näme diýende, Pygamber salam jogap beripdi, Jennet diň bagy-bossanlyklary, jennediň baglary diýenimiz je, e, mesjit, içinden baryp ir-iýmişinden, miwelerinden iýmeklik-de, içine baryp namaz okap, zikir edip, toba edip, ybadat etmeklikdir. Wagyz etmeklik, wagyz diňlemeklikdir diýipdi. Şunuň ýaly-ak bir hadys bu-da. Meniň şu aýdanymdan maksadym diýipdir Pygamberimiz, musulmanlaryň üýşmeleňi we olaryň ýaşaýşydyr diýipdir. Ýagny öýlenmeklik o-da bir jennediň baglaryndan biri. Hawa, är-aýal bolup, ogul-gyz Allahu tagala nesip etse şol ogul-gyzlary terbiýeläp, ogul-gyzlaryň lezzetini görüp, kiçikä lezzetini görüp, olara Kuran öwredip, olara ahlak öwredip, Olaryňam gowy terbiýe bolup ýetişenden soň il-gündenem Berekella, pylana gowy ogul-gyz ýetişdiripdir diýmeklik bu-da bir jennediň baglaryndan bir miwe. Ana, şony kast etdim diýipdir pygamberimiz. We şol gowy maşgala bolup, gowy ýaşaýyşda bolmak jennediň baglaryndan bir bölek bolsa, bir miwe bolsa, onda erkekler öz hakyny-hukugyny bilmeli.

Aýallaryňyzyň boýnunda hakyňyz kändir, aýallaryňyzyň-da siziň boýnuňyzda haklary kändir diýýär. Erkege-de, aýala-da aýdýar, Erkekler diýýär, siziň aýallaryň öňünde etmeli borçlaryňyz bardyr diýýär. Aýallara-da aýdýar, Aýallar, siziň hem äriňize etmeli borçlaryňyz bardyr diýýär. Şolary öwrenip, bir-biriňize şol hak-hukuklaryňyzy Allah rydasy üçin söýgi bilen ýerine ýetirdiňmi, ana agzybir maşgala-da. Ene mähebbetli maşgala şon ýaly maşgaladan hem terbiýeli maşgala çykýar diýjema. Pygamber aleyhisselamdan soraýarlar, Ya Rasulallah, aýallaryň haky näme diýip soraýarlar. Onda Pygamber aleyhisselam jogap berýär, Hakkul mar'ati ala zevci arba'atun diýär. Onda sahabylar soraýar-da, O aýallaryň bizdäki haky näme? Biz näme hak-hukugymyz bar aýallarymyzyň öňünde? Nämeler etmeli biz aýallarymyza? Näme edemizde aýallarymyzyň öňünde aýallarymyzy razy edip, Allahu tagalaň ryzasyna gowuşybilýäris? diýende, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem, Her aýalyň adamsynda dört sany haky bardyr diýýär. Aýal maşgalalaryň erkegiň üstünde dört sany haky bar eken. Olar nämeler? An ýahfazaha mineş-şerri wal-belâi. Birlenji haky Aýryň. Erkek aýalyň Daşynyň galasy bolmalydyr diýýä. Ezizem aga şu taýdaky telefonlaryň birine sesi açyk bolsa ýa şun ýaly bolsa aýyryň ünsümi bölýäňiz haýyş edýän etmäň. Ana azançymyz öz kompýuterine zapis edýä gerek bolsa şondan baryp alyň beýdip ünsümi bölmäň ezizem aga haýyş edýän. Gerek ýaly şu zatlar ýüregiňize, beýniňize, kalbyňyza zapis ediň ony.

Erkek aýalyň daşynyň galasydyr, galasy bolmalydyr, goragy bolmalydyr. Ol nika gyýamyzda düşündirýär. Nika gyýlanda kim eger içiňizde nika gyýybilýänler bar bolsa nika gyýýan owala ymamlar gyýýar, ýöne adamçylyk bolubiler bir molla işanyň çagasy bolup, alym ulama bolup nika gyýýan bolsaňyz, alada adamdan on sekiz müň älemiň diýip şu okalýan zady okagaza razymy razy, hawa alyw alyp berip berdiňmi diýişdirip ýöne goýberäýmeli däl. Düşündirmeli. Oglan, senden häzir soraýan, Pylanyň gyzy pylan maýyň gyzy pylanynyň, hawa, halallyga, halallyga, jübütlige, zeýin-şöwherlige, hawa, öz nebsiňe kabul edip aldyňmy diýemde sende kabul edip aldym diýip jogap berýäň. Üç gezek aýry-aýry soraýar, aýry-aýrym jogap berýär. Nämäni kabul edip aldy ol erkek? Şol nika gyýylan sekuntdan, dakykadan beýläk, şol minutdan beýläk erkek şol aýalyň arynyň, namysynyň iýjeginiň, içjeginiň, şondan boljak çagalarynyň ar-namysynyň, iýjeginiň, içjeginiň, gelejek terbiýesiniň jogapkärçiligini üstüme kabul edip alýan diýdigi şo. Üç sanyk şerti bar diýip öňem aýdyp beripdik nikanyň. Birlenji şerti, erkegiň aýaly, aýalyň-da erkege öýlenmeklige razy bolmaly. Ikilenji şerti şo ikisiniň bir-birine razylygyna iki sany erkek gögerlik musulman adamyň şaýat bolmasy. Üçülenji şerti, erkegiň aýaly öýlenmeklikde biziň mezhebimizde ömürlik niýeti bolmaly, aýalyň-da erkege durmuşa çykmaklykda ömürlik niýeti bolmaly. Ondan şony düşündirmeli nika gyýan adam. Şumal sen kabul edip aldym diýdiň, nämäni kabul edip aldyň? Aryna, namysyna, iýjegine, içjegine, geýjegine, şondan boljak çagalaryň-da şonuň ýalak zatlaryna we terbiýesine jogapkärçiligi boýnuma aldym diýdigi şo. Aýalyňa sen terbiýe bermeýänligiň üçin gidip bir günä işlese, ýarysy saňa deň, ýarysyny saňa ýazylar şoň. We aýal maşgalada nebsimi bagyş etdim diýýär. Bagyş etdiňmi? Bagyş etdim. Bagyş etdiňmi? Bagyş etdim diýip, üç gezek jogap berýär. Nämäni bagyş etdi aýal maşgala? Aýal maşgalaň beýnisinde, aklynda şu düşünje bolmaly, Allahu tebarek we taala biz aýallary erkeklere hyzmat etmeklik üçin ýaratdy. Meniň nesibämde-de şu planyň ogly plana hyzmat etmeklik düşdi. Eý Allahym ömrüm ötünçä şu äre, şu erkege wepaly, dogry, arassa, halal, ahlakly hyzmat etmekligi maňa nesip et diýip dogada bolmaly içinde we bilmeli bagş etdim diýýäni ömrümi şu erkege hyzmat etmeklige bagş etdim diýmeklik şo. Şuny nika gyýan adamlar düşündirmeli. Ol alyp, razymy razy, Allaha Elhamdülillah diýip nika hutbasyny okap goýberäýmeli däl. Hele-hele şu günki ýaşlarymyza eziz doganlar düşündirmeli. Hökman nika gyýan ymam düşündirmede ejesi, kakasy, ýaşulylar düşündirmeli. Ol Allah saklasyn bir prokuratura işgärleriniň, sud, kazyýet işgärlerinden kämagl söhbetdeş bolýan bir ýygnakda zatda bolyn. Aýryşýanlaryň köpi ýaşlar diýýärdi. Gelip arza berýän, aýryşýanlar, öňler on ýal bir aýryşmaklyk üçin kazyýete baryp, suda ýüz tutýan az-az eken. Indi ýöne iki, ikili, ikiň biri ýöne aýryşjak. Näme boldy? Aýna ekläne, näme boldy? Aýna plan diýdi. Näme boldy? Aýna gaýnym bilen oňşamak. Näme boldy? Aýna maňa gymmat gyňaja berene. Näme boldy? Aýna maňa plan plan edýär, maňa plan edene. Estagfurullah, nauzubilla. Erkeklerde kän rol bardyr, ezizim aga. Erkek erkek ýerinde dursa, ejänem ýerinde oturtmany başarar, göwnüne degmänjik, razylygyna degmänjik, razy edipjik, erkek erkek ýerinde dursa, ballysyny-da, eltisini-de, hemmesini ýerinde oturdyp başarar. Biz erkekler hakyky erkek boljakmaly. Musulman gözýetimindäki erkek boljak bolmalydyk onda. Gaýrat edeýliň inşallah. Hawa, birlanjy näme eken? Erkek aýalynyň daşynyň galasydyr, erkek namysynyň eýesi bolmalydyr, aýal erkegiň namysydyr diýýär. Ikilenji, Wa an yuallime ma tahtaju ileýhi minel ilmi. Ikilenji, erkek adam dinde gerek bolan zatlary, yslam şerigatynda gerek bolan zatlary aýalyna öwretmeli. Ine, aýalym, şul zat halal zatdyr, şu işi etmelidir, şu işi taşlamaly däldir. Özüňem etmelidir, erteki gün Allahu tagala çaga, ogul-gyz nesip etse, şularam şunuň ýaly halal zatlary öwretmelidir. Şul zatlar haram zatlardyr. Şaýat günümizde sabrmäň adamlar az däl. Dünýewiräk sabrmäň adamlar. Onuň ol ejesiniň, kakasynyň ýaly mama, papa diýip sowremenrak durmuşda önüp-ösen bolsa, o görgüljik bilýän däldir. Sen öýlendiňmi, ojagyňy getirdiňmi, aý ene bil balaksyz eken, aý ene bi gyňaçsyz eken diýip oň üstüne gelip o görgülini ürküzmeli däl, oň terbiýesi şeýle. Oň ýasalyşy şeýle. Sen ýumşaklyk bilen gyzym diý, oglum diý. Söý ony, ýumşaklygyna şu zat şeýledir diý-de, o ürküzmede ýumşaklyk bilen, Şol aýalyň tebigaty nähili edeňde şol gowy terbiýäni, gowy yslam ahlagyny kabul etmeli bolsa türkmen milliligi diýilýär. Şu türkmeniň milliligi dolulygyna ýüzde-ýüz yslamdan alýar milliligini. Şu halaly-haramy nähili tebigaty gowy, ýumşak aňsat kabul etjek bolsa ýaltanman şo tipde şoňa öwretmeli. Şoňa düşündirmeli şo zatlary. Ine şu zat halal zatdyr, how, şul zat haram zatdyr, şuny etmeli däldir, şuny etseň Allah Tagala şu dünýede-de gowulygy nesip edýär, o dünýede jennedi nesip edýär, bu zatlardan gaçmalydyr, bu dünýede-de şuň netijesi gowy däl, kyýamatda-da dowzahdyr diýip halaly haramy öwretmeli. Ana erkegiň ikilenji borjy. aýalyna Allatagalaň halal eden zadyna ýapyşmaklygy, haram eden zatlaryndan-da gaçmaklygy öwretmeli. Üçülenji, Wa an ýet'amahal halali, Üçülenji erkegiň aýalynyň, çagalarynyň öňündäki borjy halaldan iýdirmekdir. Erkek gazanjyny hökman halal ýol bilen gazanmalydyr. Näme üçin? Sebäbi Allahu Teala fe in bu-da hadys fe innel lahme iza nebete minel harami yazubu bin nari. Her wagt ynsanyň bedenindäki et haramdan iýmitlense, kyýamatda ol eti ot bilen ýakarlar diýýär. Allah saklasyn, sen çagalaryňa haram iýdirseň, ol haram iýeniňden soňra, o iýen zadyň barýar, gana öwrülýär, gandan soň ete öwrülýär, sen daýawlanýaň. Şol haram lukmadan iýlip edilen et, ennamyňa ören et, kyýamat gün ot bilen ýakyp, ýakarlar diýipdir. Şonuň üçin We birde şu bar, ybadatyň mahiýetini ýetmeklik üçin, ybadatyň manysy saňa dokunmaklyk üçin, ybadaty ýerlikli edip, Allany söýe-söýe, o Pygamber Aleýhissalamyň isleýşi ýaly huşu bilen namaz okamaklyk üçin lukma halal hökman bolmalydyr. Eger lukmaň halal bolmasa, namazyň şerbetini, namazyň süýjüsini duýup bilýän dälsiň. Ybraýymy Edhem hazretleri rahmetullahi aleýh ybadatyň lezzetini duýman ugrapdyr. Öňem bir aýdyp beripdik, ýatlatmaklykda bir fazylat bar. Mesjidül Aksa bar, gijäň bir wagtynda barýa ybadat edip ugraýa. Gijäň bir wagty 40 çiltenler gelýä, Allanyň dostlary üç aýda iki rekat namaz okaýarlar. Bu Allanyň dostlaryna Bu Ybraýym Edhem hazretleriniň näme üçin gelenligi, nämäni biljek bolup gelenligi belli bulara. Bu näme? Ybadatymyň manasyny, ybadatymyň şerbetini, süýjüsini duýamak bolýyn. Näme üçin men ybadatymyň şerbetini duýamakkam? Namaz okamda Allahu Tagalaň öňünde ýaly özümi duýamakkam diýip pikirinde-de, olar iki rekat namaz okap bolýarlar, Allanyň dostlary bir-birine sorag berýärler diýýär. Bilýäňizmi, men gysgaldyp aýdýan edijemem, gürrüňi muň uzyn. Bilýäňizmi, Ybraýym Edhem metjidiň içinde biri bar, Ybraýym Edhem diýýärler, nämä gelipdir bärik, näme pikirde oturanyny bilýäňizmi diýýär, bir-birine sorag jogap edýär Allanyň dostlary. Bilýäs, o Ybraýym Edhem hazratlary ybadatynyň süýjüsini duýman ugrapdyr, lezzetini duýman ugrapdyr diýýär. Ha näme üçin ol ybadatynyň lezzetini süýjüsini duýanok? A pylan ýerde ol haram lukma alypdyr. Nirede? A bazarda hurma alypdyr, hurmaň biri ýere gaçypdyr, öz kilesine çekdirilendir öýdüp, onam alyp iýipdir. Özüniňkä goşupdyr. Halbuki o çekilen kiläň içinden däldi, ýere gaçan bir hurmady. Şojagazça oň hakydy, şo haram lukma bolup gitdi. Endamynda şoň şondan ören et bar, gan aýlanyp dur şo haramdan bolan. Şoň üçin ybadatyň lezzetini duýanak diýip. Ybraýym Edeheme bildirmekdi Allatagalaň bulardan maksady. Hemen gitdi diýä, daňdan wagtlardy diýä, şol bazardaky hurma satýany tanaýady diýä, baryp öýün sorap idäp tapyp, Eý doganym pylan wagt men senden hurma alypdym, şonda bir hurma ýere gaçanda men özüme çek öz kilämden çekilenden gaçandyr, öz paýymdan gaçandyr öýdüp alypdym, emma ol seňki eken, meňki däl eken, diýip şojagça bir hurmaň Razylygyny soratdy ýa razy etdi diýýär. Kim bilýär, bir dirhem berendir, kim bilýär, şeýle razylygyny sorandyr. Onnoň ybadatynyň lezzetini duýdy diýýär. Şonuň üçin gelejekde çagalaryňyzam illeriň söýen, halkyň razy bolan görnüşinde ýaşap, halkyň öňünde emri magruw nehýu anil münker edip, halkyň öňünde halal hon bolaryny isleýän bolsaňyz, özüňiz halal hon boluň we halal iýdiriň. Özüňizem halal iýjek bolmaly, lukmaň halal bolmaly. Çagalaryňy-da halal iýdirmek, aýalyňy we çagalaryňy halal iýdirmek seň üçlenji borjuň eken ezizem aga. We birde alym ulama adamlardan eşdilýän zatlar, Eý bir halal boljak bolýaň ol birden nekä bir ýerde dagy görýäň Ybraýym Ethem Hazretler Allaň dosty bolup-da bilmän bir ýerde haram ýuwudypdyr. Soňra farkyna barypdyr, Äý, men-de bir ahyrzamanyň golaýlan döwründe ýaşaýan, azgynlygyň şöhrat sürýän döwründe ýaşaýan, näçe garşysyna göreşseňem ýene bir haramzatlaryň kämahal bir ýüze çykýan döwründe ýaşaýan, birden dagy ýalňyşyp halal, haram iýen bolaýmaýyn diýýän bolsaňyz diýipdir alym-ulamalar. Kän zikir ediň diýipdir. Ýa köp Kuran okaň, ýa köp namaz okaň, ýa-da eliňize tesbini alyň-da, Allah, Allah, ýa-da anym salawat, ýa-da subhanallah, ýa alhamdulillah, ýa estagfirullah, ýa la ilahe illallah, la ilahe illallah wahdahu la şerike leh, şu gowy görülen, öwülen, şu zikiri ediň diýilen zikirleri köp sanaň, bilmänden ganyňyza giden haram lukmany ýakar şo zikir diýipdir. Köp zikir ediň, ganyňyzda bilmän näme haram lukma giden bolsa şony ýakjak eken şu. Garaz Allaha munajatdan, Allaha ybadatdan mu'min musulman hiç gaçmaly däl edi jemagat. Indi Birlenji aya erkekleriň aýanyň öňündäki borjy nämedi? Ar namysyna jogapkär bolmak. Ikilenjisi nämedi? Halal-haramy aýalyna-çagalaryna öwretmek, üçülenji nämedi? Olary halal lukma bilen eklemeklik, halal lukma iýdirmeklik çagalaryna. Dördülenji erkegiň aýallarynyň öňündäki borjy, Alla ýazlimaha fe inneha amanatun. Erkek aýalyna zulum etmeli däldir, çünki aýal erkegiň elinde bir amanatdyr diýýär Pygamber aleýhissalam. Ol aýalym diýip şu türkmeniň ýaş oglanlarda bir nejis häsiýet bar. Erkek syran bolup, çala bir zat diýdi. Çagany ýaşdan heleý başlanyp çala bir zat diýse ol it ýenjen ýaly ýenjip ow! Seň guluň däl ol. Ol seň malyň däl. Ol seň ýasan bir ow tagtadan ýa agaçdan bir zadyň däl. Ýa plasmasdan eredip guýan bir zadyň däl. Islän wagtyň el galdyryp. Pygamber aleýhissalam näme diýýär? Eger, diýýä, Meniň ümmetymdan bir erkek aýalyna nähak ýere el galdyrsa, biliň, şol nähak ýere urlan urgyny kyýamat gününde Meň elimden otly gürzy bilen şo ümmetymden, şo erkek ümmetymy, kim aýalyny nähak ýere uran bolsa, şo aýaly üýşüp, Äriň kim? Pylanyň ogly pylany. Gel bäri. Näme üçin urdyň? Pylan zat üçin. Hakmy hak? Nähakmy? Şo urgyň garşylygyna Pygamber aleýhissalam otly gürzi bilen seň arkaňy urjak. Kyýamat gününe Pygamber aleýhissalamyň şefagatyny dilemäge aňyrda dursun. Ýa Rabbi, razy bolawer. Az-owlak günäsi bar, günäsini geçewer diýmeklige aňyrda dursun. Otly gürziň baryp pygamberimiziň elinden otly gürze uruljaklardan bolmajak boluň. Kä erkekler bar, gije çagasy aglasa-da, ýa ça, o çagadyr-da bir aglar, ne aýaly bilgeşlin agladyr ýam, şon ýaly arz edip gelýän bar. Men ärim bilen enişe, a näme boldy? Urýar, näme üçin urýar? Gije turanda çagam aglaýar, şony agladýan, goýdur bileňak diýip urýar diýýär. Ondanam bir gürrüň barmy o? O ça, a sen-de tur-da, seň çagaň dälmi ol? Sen-de köşeşdir, sen-de goýudyr. Näme kemçilik bilýäňmi çagaňy göterip hudaýdyşmany ýa çagaňy goýduryşmany? Biderek ýele aýalyny ursalar, Allah saklasyn. Kyýamat güni öňüňizde otly gürz bilen Resul Allah durandyr oglanlar. Gaty berip duruň. Ýadam şo o çagany ýaşdan, hileyi başdan ýany ine ýanky üçülenji borjy nämedi, ikilenji borjy nämedi? Halaly haramy öwretmeli. Ana Heleý başdan ýan başdan halal haramy öwretmek başdan ýan urmak diýilenok. Aýaly urmaklygyň özüniň ýoly bar ezijem agat. Öňem öňki metjitde işleýärkäm aýdypdym belki eşidensiňiz ýene eşdiň inşallah. Birlanjy aýal maşgala aý bir tazyny towlama diýip bu aýallaryň tazyny towlaň etmeýäni ýok. Iň gowusy diýiljek Kuran Kerimde öwlen aýallar kimler? Pygamber aleýhissalam aýallar dämi? Kurany Kerimde Pygamber aleýhissalam zöwjeleri aýallary siziň eneleriňizdir diýýär Allahu Teala. Resul Allahyň aýallary zöwjeleri. Halbuki ol aýallar Kuranda ümmet Muhammediniň eneleri diýip aýdyl aýdylmasyna rağmen Resul Allahyň göwnüne degipdirler. Resul Allahyň rahatsyz edipdirler. Bir gün Pygamber aleýhissalam şolardan öýkesini Daga çykyp gitdi diýýär, kyrk günläp gelmedi diýýär. Hazreti Abu Bekr Syddyk razyýallahu anh hemme aýallaryna hüňürdäp käýäp, illa-da öz gyzy Aýşe enemize käýäp, pygamberimize baryp töwella baryp alyp gaýdýar pygamber aleýhissalamy. Onuň bu aýalynyň onuň çala bir eýle-beýle diýip el galdyrybermeli däl, ýumşaklyk bilen, dil bilen, süýji söz bilen. Urmaklygyň ýoly nähili? Urmaklygyň ýoly şeýle. Aýalyňa diýýäň, Aýalym, men şu zady sende halamak. Şu zady etme. Indi bir zat halaňakda, şony ilki bilen erkegiň borjy ýumşaklyk bilen, söýgi bilen, gülüm, balym diýip, söýgi bilen bir sowgatjyk edýäňmi, bir gowy görýän sözüni diýýäňmi, ýumşaklyk bilen ilki, Şu zady etmäý-dä, bir gowy zat däl şu diýip, ýumşaklyk bilen, söýgi bilenje, güler ýüz bilen aýdýaň. Bolanak, ikilenji, Men saňa ýumşaklyk adam ýaly aýtdym-a şu zady etme diýip. O näme edýäňdi biraz gatyrgaňyrbyrak. Üçülenji bolmadymy siltenibrak men saňa ýumşaklyk bilenem aýtdym. Normal dil bilenem aýtdym. O näme soň döwüler diýip diýýä. Şonuň üçin hemmäňize degişli zat ugruna görä sypalaweriň, ugruna görä kowuweriň. Barysy şeýlemiş-dä bulaň. Adam aleýhissalamy Allahu tagala ýaradandan soň how enemizi ýaratmaly landy, how enemizi muňa höwür etmeli, munam aýdaýyn bary bolanyna görä, ganynda barlygyny aýtjak bolýan eziz jemagat bir asyl gürleri men etim ýok. How enemizi Allahu tagala ýaradýa, Adam aleýhissalamy entek ýaradandan soň žiwoý diri özüni Adam aleýhissalam how enemi görmäkä, Düýşünde ilki görkezdi diýýär. Adam aleýhisselam düýşünde, hawa, görse birine Hawa ene, Allahu Tagalaň özi üçin ýaradan, hyzmat üçin ýaradan Hawa enemiz görýär, aşyk bolýar. Gaty gözel, şeýle owadan, bolar ýaly däl. Hiç bolar ýaly däl. Kalp şeýle joşup, Hawa enemize bolan söýgüden oýanýar, tursa, düýşündäki gören Hawa enemiz ne seýkin basyp, owadan görnüşde uz basyp, öňünden gelýär diýýär. Erkek maşgala-da, erkek adamam züwwetdin-de, göni içindäkini daşyna çykarýar-da, aýal görse bolanak-da. Ýaňky Hawa enemiz gelýär, Görýärdi, Eý, Hawa, diýýär, seni maňa nesip eden, seni maňa sowgat eden Allahu Tagala hamdy senalar bolsun, ilki Allaha şükür edýär pygamber tabi. Şükürler bolsun Allahuma diýýär. Eý, Hawa, diýýär, men seni şeýle gowy gördüm, şeýle owadan eken, seni maňa owadan edip gowy gördüren Allaha hamdy sena bolsun, öz ýüregindäki söýgüsini joşup duranyna gazal aýdyp. Hawa enemiz Adam atany Adam alaýhyssalamyňkydan iki esse, on esse, ýüz esse beter gowy görüpdir. Emma zaňňar aýdan hakda bu Hawa ene. Aý diýýär, men-ä seni kän gowy görmedim diýen bolýar diýýär. Özünden hem beter gowy görýär ýogsam. Şonuň üçin aýal maşgalalaryň hile etmesi, aýal maşgalalary gowy görse-de biz ýaly açyk däl gowy görenini bildirmemesi, Hawa, tasanyp towlasa-da, şu saňa bir zat etdirjek bolup edýär ony. Şonuň üçin Allahu Taalanyň beren nygmatydyr. Şoň tasanyp towlanmasy-da seň üçin nygmatdyr, gowy bolmasy-da seň üçin nygmatdyr. Tasansa towlansa, haý-küş diý, şoň dilini tap, içiňe salyp, nerwiňe salyp ýörme-de, ugruna görä ýylgyrdajyk, sypaladajyk ýör. Başga ýoly, ugry ýok. Şeýtmeseň agzybir bolup bolanak, agzybir bolmasaň bagtly bolup bolanaga diýjemä. Gaýrat edäýliň inşallah. Hop, ine. Birlenji erkegiň aýalyň öňündäki borjy nämedi? Erkek aýalynyň daşynyň goragy, galasy, arynanamasyna jogapkär bolmaly, goramaly aýalyny we çagalaryny. Ikilenjisi halal-haram öwretmeli aýalyna we çagalaryna. Üçülenji, halal iýdirmeli, halal işde işläp, halal lukma iýdirip, çagalaryňy halal eklenç bilen eklemeli. Dördülenji näme? Aýalyňa zulum etmeli däl. Gereginden artyk eliňi galdyryp ýörmeli däl. Hawa, arkalaşjak bolmaly. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, Ittaqullaha fin-nisai fe innahunna indakum awanun. Eý adamlar, erkeklere ýüzlenýär, bize ýüzlenýär. Allanyň ýolunda aýallaryň, aýallaryň hakynda gaty gorkuly boluň. Allanyň ýolunda gezýäňiz, dogry ýolda gezip ýörsüňizmi? Aýallaryň haky üçin ýa aýallaryň hakyny ýa öňünde durup ödememeklikde gaty gorkuly boluň, seresap boluň. Bir wagt olara nähaklyk ýüzünden zulum edäýmäň. Çünki olar siziň eliňizde amanatdyr. Zulum edip amanada hyýanat edäýmäň diýýär Pygamber aleýhissalam. Gaýrat edäýliň inşallah. Içiňizde diýýäňiz, Aý, bala bolmadaý, bo-ow elgallarymyzam bolan-a diýýäniňizem bardyr, ýöne zulum etmeli däl eziz jemagat, ugruny, ýoluny biljek bolmaly. Bir-de köp doga ediň, köp dileg ediň. Aýalyňam bir dileg edip boma, ýok, dileg etmeli, bomaýda, dileg etmeli. Allahym, meniň ýalňyş ýerimi örtegöri, Aýalymyň-da ýalňyşlyklaryny örtüp, bize huzur berewer diýip, ärem aýaly bilen agzybirligini Hudaýdan diläp durmaly we ugruna boljak bolmaly, aýal-da äri bilen agzybirligini Hudaýdan dilemeli we şoň diňe dilde däl, hereketde-de äri bilen agzybir boljak bolmaly. Indi. Bir wagt bir adam dünýeden gaýdýar eziz jemagat. Adamy indi ýuwýarlar, kefenleýärler, jynazasyny okaýarlar. Ol gabra gömüp gaýdanlaryndan soň Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif aýdýar. Eger ölen adam gowy bolsa, gabyr 70 gez giňelip, Jennetden bir ýol açylyp, jennetden bir nur gelip, ýaňky adam tä kyýamata çenli rahat ýatar diýipdir. Eger bir adam gowy adam, imanly bir ameli salyhly adam bolsa, jennet ýetmiş gezek açylar, giň bolar, jennetden bir bag bakja, bag bakja-da kyýamata çenli ýaşar şoň içinde diýipdir. Emma ölen adam erbet adam bolsa, ow, ameli salyhy ýok bolsa, zalym adam bolsa, zulum edip ören adam bolsa, gabyr ony gysyp, gapyrgalaryny bir-biriniň içinden geçirer diýipdir. Nauzubile. Şeýtmekligi alymlarymyzyň bir el barmaklaryň bir-biriniň arasyna salmaklygy halamaýanam şondan gelip çykýar. Indi Her kimde bir adam ýok bolýar diýdik, olam jenazalary okaýarlar, ýuwýarlar, kefenleýär, jenaza okap jaýladylarmy? Gabyr ertenlerine niň müňkirde kür soraga jogap ber sorag edýär soraglara jogap bolanda niň gabyr mini gysmana durýar. Bu adam be diýýär men diýýär müňkir nekiriň soraglaryna jogabam berdim. Onda da men gabyr gysýala näme sebäpden gabyr gysýaka diýip pikirine gelen wagtynda gabyryň içindäki bolýan gürrüň. Muňa bir owaz gelýär. Sen aýalyňa zulum etdiň. Şonuň üçin gabyrda seni gysýalar diýip aýtdylar diýýär. Münkür Nekiriň soragyna jogap berenem bolsaň, aýalyňa zulum eden bolsaň, çagalaryňa zulum eden bolsaň, gabyr seni gysjak eken, seresap boluň. Gabyra gysandan soňam Allah saklan baryp ýene Pygamber Islamyň elinden, nauzubilla Allah görkezmesin, otly gürrüden gamçy iýmeli. Hudaý saklan Allah görkezmesin, agzybirlikden aýyrmasyn. Aýaly erkege söýdürmek, erkegi aýaly söýdürmeklik Allah Taala özi nesip etsin. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ýene bir hadys-y şerif aýdýar, Ekmalul mu'minine imanan ahsanuhum hulukan we hiyarukum hiyarukum li nisaihi. Gowy gylyk häsiýetli adam imanly musulmandyr. Imanly adam hökman gowy gylyk häsiýetlidir diýýär pygamberimiz. Siziň iň gowyňyz aýalyna hormat edip, agzybirligi saklaýan adam siziň ine iň gowyňyz şolardyr diýipdir. Imanly adama gowgylyk häsiýetlidir diýipdir. Hä, bir adam gowgylyk häsiýetli bolsa, ana şol adam imanly diýip tanamaly bolsa, gowgylyk häsiýetiň hem başynda duran zat aýalyna merhemetli bolup, aýaly bilen ýumşak bolup, aýaly bilen agzybirligi saklajak bolýan adamdyr diýipdir. Şonuň üçin gaýrat etmeli ezizim. Indi Pygamber aleýhissalamdan indi erkekleriň aýallaryň öňündäki borjuny aýdandan soň, Pygamberimizden, Ýa Resulallah, erkegiň aýaldaky haky näme? Bu er, aýallaň meň öňümdäki, biziň öňümdäki borjuny aýtdyň ony, bulaň hem biziň öňümizde borjy bardyr-a diýip, aýallaryň erkegiň öňündäki etmeli borçlaryny Pygamberimizden soraýarlar. Pygamber aleýhissalatu wessalam-da oňa jogap berýär.